arĩa mũtaraigua gĩthũngũ gĩkĩ nĩ kiumia kĩa Easter na nĩ mahinda marĩa tũraririkana ũrĩa mwathani akuire mũtharaba na akĩambwo mũtĩ igũrũ nĩgetha atũkuĩre. Na mũini wa rwĩmbo ainire rwĩmbo akiuga atĩ nĩ mũtharaba-inĩ wa Jesu ndatwarire mehia makwa na mũrigo wakwa ũrĩa wathĩnĩtie ngoro na mwĩrĩ na ngĩheo muoyo wa tene. Mwathani arotũhe muoyo tũkĩririkana wĩra ũrĩa Mwathani Jesu Kristo arutire mũtharaba-inĩ nĩ tondũ witũ. Na Jesu okire nĩgetha atuĩke Kabũri ka igongona ka mũthia. Nĩ tondũ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ, mũndũ anyitaga kabũri kana ndegwa kana nyamũ, agathiĩ agatwarĩra mũthĩnjĩri Ngai, nake mehia make akaigĩrĩra thĩinĩ wa nyamũ ĩyo, nayo yathĩnjwo ĩgakua, nake nĩ tondũ wa thakame ya mbũri ĩyo, agatherio mehia make. Na ithuĩ tũraririkana ũrĩa Jesu atuĩkire kabũri kau na agĩtuĩka igongona rĩa mũico. Na nĩ getha gũtirĩ magongona mangĩ magekwo tiga igongona rĩu rĩarutirwo rĩa mũthia, Jesu agĩtũkuĩra na agĩtuĩka mbũri ya igongona nĩ getha tuoherwo mehia maitũ. Na nĩ maũndũ maingĩ mũno Jesu ekire mũtharaba-inĩ, na mũtharaba nĩ wa bata na nĩguo ũtũririkanagia wĩra mũrĩku ũrĩa Jesu atũrutĩire mũtharaba-inĩ. Na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũngĩongerera. Na nokĩo tũngĩina rwĩmbo tuge atĩ ndirĩ na ihaki niĩ ngwĩhoka mũtharaba. Kĩo gĩakwa kĩnene kĩhana maithori itingĩhingia watho, no Jesu nĩ aũhingirie tondũ wa gũtũkuĩra mũtharaba-inĩ. Na koguo tũgĩciria ũhoro ũcio, Na tũgĩciria ũrĩa Jesu Kristo atũkuĩrĩire mũtharaba-inĩ, rekei twĩcirie ona ithuĩ ũrĩa tũngĩikara mũtũrĩre ta ũcio Jesu aikarire wa kwĩyuma ta ũrĩa Jesu eyumire nĩ tondũ witũ. Reke ona ithuĩ tũigĩrĩre na twambe maũndũ maitũ marĩa matũthĩnagia na maũndũ marĩa twendaga tũmambe mothe na tũige mwathani mbere ya maũndũ maitũ mothe. Rekei tũrũmie wĩtĩkio witũ. Rekei tũkue mũtharaba o mũthenya o mũthenya. Na twĩrege na twende mwathani mũno. Na reke twĩtĩkĩre atĩ o toguo mwathani athĩnĩkire, mũtũrĩre ũyũ nĩ tũrĩthĩnĩkaga no tũtigũtũra mathĩna-inĩ nĩ tondũ no kũrĩ kĩndũ kĩega mwathani arĩrutaga mathĩna-inĩ macio. Nĩ tondũ tũtirĩ aika o na twĩ thĩna-inĩ ũcio, Mwathani arĩ hamwe na ithuĩ. Rekei tũkĩũmĩrĩrie, o na hĩndĩ ĩrĩa twekwo maũndũ moru, o ta ũguo Jesu omĩrĩirie, na ithuĩ tũgĩe na hinya wa Roho Mũtheru wa kũũmĩrĩria, tũgĩcũthagĩrĩria Mwathani. Na thutha-inĩ ũcio, kũrĩ na riri mũnene mũno tũigĩirwo. O ta ũrĩa Mwathani atwĩrĩte atĩ athire gũtũthondekera handũ ha gũikara. Na angĩkorwo Mwathani nĩ atũheaga kũndũ kwega gwa gũikara gũkũ thĩ na agatũheaga indo njega, na nowe wombire thĩ ĩno, ĩ nakuo kũu kũngĩ aromba matukũ maingĩ mũno. Angĩkorwo ombire gũkũ na thikũ mũgwanja tu-rĩ, thikũ ithathatũ tu-rĩ, akĩhurũka ya mũgwanja-rĩ, ĩ nakuo kũu kuma hĩndĩ ĩrĩa oigire athire gũtũthondekera kwagĩrĩte atĩa? Ngai arotũteithia kuona na maitho ma kĩĩroho na twĩrirĩrie kũndũ kũu na tũikare mũtũrĩre mwega tũgĩcokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũkuĩra.